Менә без, татар кешеләре, мөселманнар, Аллаһы Тәгаләгә ышанучы кешеләр дибез үзебезне. Шул ук вакытта кешедән әгәр дә сорасаң, нишләп соң син гыйбадәт кылмыйсың дисәң, алар нәрсә ди? Без үзебезчә кылабыз, ди. Әле, мәсәлән, үз әти-әниеңне дә чакырасың икән дингә, Әйдә, әни, намаз укы әле, дисәң, ул әйтә, Мин үземчә укыйм инде, ди. Менә мин кич белән утырам, ди, бөтен фикерләремне туплыйм, ди, элеккеге язмаларымны тартып чыгарам, ди, шуннан укуым, укыштырып утырам инде мин, ди. Йә булмаса, берсе әйтә, Менә мин урамга чыгып, күккә карап, Аллаһы Тәгалә белән элемтәгә керәм, менә шул минем өчен гыйбадәт, ди. Берсе әйтә, Мин атна саен мәчкә кереп сәдака биреп чыгам. Менә бу гыйбадәт минем өчен, ди. Берсе әйтә, Минем иң мөхиме, күңелем чиста булсын, ди. Менә шул ул, ди, гыйбадәт, ди. Мөхтәрәм кардәшләр, чыннан да, Аллаһы Тәгаләгә әгәр ышанабыз икән, димәк, шушы ышану артында ниндидер гамәл торырга тиеш, шулай түгелме? Мәсәлән, әгәр дә без берәр нинди эшкә керәбез икән, эшкә кердек, яздык гариза, фәлән-фәлән кеше исеменә, шундый-шундый мине эшкә алыгыз, шушындый-шушындый, Хезмәт хакы белән. Ярар, алабыз, диделәр, кул куйдылар. Шул вакытта без болай дибез безне эшкә алган кешегә, Фәлән Фәләнич, сез шушы оешманың җитәкчесе, сез зур кеше, әйбәт кеше. Мин сезне яратам. Мин бөтен җаным-тәнем белән сезгә уңыш телим. Әмма. Әйдәгез, мин бу эшкә килеп йөрмим инде, ә сез миңа карточкага гына акчаны күчереп барыгыз. Сиңа бу җитәкче нәрсә, ди. Тинтәк акчасы бу кеше, ди. Шундук гаризаңны ала да ертып ташлый. Менә Аллага ышанам дигән сүз. Ягъни мин мөселман булдым дигән сүз, ул да бит үзенең шушы астында ниндидер гамәлне күздә тотырга тиеш. Син Аллага әйтәсең, Йә Аллам, мин сиңа буйсынам, мин сиңа ышанам, син чыннан да бөтенесен барлыкка китергән, синнән дә биегрәк зат юк. Ну, башны катырма инде. Әйдә, мин теге син әйткән әйберләрне эшләп тормыйм инде, ул биш вакыт намазлар, ул елны бер уразалар, ниндидер сәдакалар бирү, зәкәтләр бирү, Бик мәҗбүри дип санамыйм мин аны, дип, без менә шулай Аллаһ Тәгаләгә әйтәбез түгел микән? Нишләп без Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылырга һәм нишләп ул кушканча гыйбадәт кылырга тиеш? Уйлап карыйк әле, мөхтәрәм кардәшләр. Чыннан да бит Аллаһ Тәгалә безне барлыкка китергәч, без инде аңа ышангач, аны таныгач, аны яратабыз бит, Хәтта, без бит аннан куркып кына яшәмибез, аны чыннан да яратып яшибез. Диннең нигезе Аллаһ Тәгаләне ярату, курку түгел. Димәк, яраткан кешеңгә яки яраткан затыңа ошаган әйберне эшләргә кирәк түгел микән соң? Үзеңгә ошаган түгел, ә кемне яратасың, шуңа ошаган әйберне эшләргә кирәк түгел микән? Мәсәлән, Үзебезнең иребезгә, йә булмаса хатыныбызга без ниндидер яхшылык эшләргә тырышсак, без бит аңа кирәк булган бүләкне алырга тырышабыз. Йә булмаса, аңа охшаган яки аңа ошаган әйберне эшләргә тырышабыз. Мәсәлән, театрга барсак, кинога барсак,

Аллаһы Тәгалә әйтә, Мин сорыйм сездән биш вакыт намаз, ди. Ә без әйтәбез, Сиңа намаз кирәкми. Сиңа кирәк менә минем чыгып йолдызларга каравым. Аллаһы Тәгалә әйтә, Мин сездән сорыйм ураза, ди. Без әйтәбез, Сиңа ураза кирәкми. Сиңа кирәк разгрузочный көннәр. Менә мин ашыйм-ашыйм да, Якшәмбе көнне минем разгрузочный көнем. Җитмә булмаса, эке алтнасына бер диета тотып алам. Шул ураза бит инде ул. Аллаһ Тәгалә әйтә, Бирегез сәдака, ди. Үзегезнең малыгыздан кырыктан бер өлешен, ди. Без әйтәбез, Кирәкми, менә мин ел буе каядыр ятимнәр йортына бирәм, санап тормыйм инде мин аны. Менә монда бирдем, тегендә бирдем, ниндидер фондларга ярдәм иттем, йә булмаса, авылга кайтардым әле менә бер капчык кием. Шул бит инде ул сәдака. Менә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә каршында без Ул сорамаган әйберне эшләгән булып чыгабыз. Ә бит гыйбадәт, йә булмаса Аллаһ Тәгалә кушканча яшәү, Аны яратсак, Ул кушканча булырга тиеш. Ул сораганча булырга тиеш, үзебезчә түгел. Менә шуңа күрә дә, нишләп Аллаһы Тәгалә безне нәкъ менә үзе теләгәнчә мәҗбүр итә соң? Нишләп Ул бездән шушы-шушы әйберләрне сорый соң? дип, әгәр дә без сорансак үзебездән, җавабыбыз шулай була. Без Аллаһы Тәгаләне яратабыз һәм шуңа күрә Ул сораган, Аңа ошаган әйберләрне Эшләргә тырышабыз, ә үзебезгә ошаганны түгел. Вәссәләмү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ. Дуслар, динебез турында тагын да кызыклы мәгълүматлар беләсегез килсә, безнең каналга язылырга онытмагыз. Дусларыгыз белән дә бүлешегез. Шулай ук безнең каналда әлеге чыгарылышның урысча вариантын да карарга мөмкин. Үзегез җавап таба алмаган сорауларыгызны әлеге видео астына языгыз. Тәкъдимнәрегезне бирегез. Бергә-бергә фикерләр алышыйк.